صحرا دے اندر بکریاں کوں ہک چھیڑو بن کے چراوݨ جیڑھا ہے اس کوں ترجیح ݙتی اور اپنے والد محترم جو کچھ میرے واسطے میرے مستقبل واسطے چاہندے ہیں میں انہاں دی توقعات پورا نہ کر سکوں سن چھ مڈل مڈل کیتا ہے اٹھونجا توں ایک مہینہ بعد

غلام قادر انہاں دا ناں ہئی۔ اساڈے اتھے کھوہ ہا یہ اڈا نصرت آلا اساڈا پڑ ڈاڈا ہا اودے ناں ہا نصرت خان اس دا کھوہ ہا اودے ناں ناں لے اڈا نصرت آلا اتھے وہ کھوہ جڑے وہ وراثت میرے بابے دے حصے چاہے نال میرے چاچے انترائے پارٹنرشپ انہاں دی کٹھی کھیتا پا کھیتی باڑی کریں دے ہیں میݙے بابے میݙی والدہ محترمہ کوں آکھا کہ تاں دا ٻچڑا جیڑھا نا جی اے سیاݨا کونی تھیندا توں ایندیاں سفارشاں نہ کیتیاں کر پھر میں جناب ویلا میں بابا بھی جی حکم دے کہ آپ بھی میرے نال جلو میں گئی وہ قادر بس میرے ماموں کو میرے بابے نے اپنا جڑا حصہ آنا جی کھو دا چوتھا حصہ او انہاں کو فری کیتا ہے تو وایا کر تے کھادا کر میرے والد دی دکان ہے دلالے شہر وچ پنسار دی او میں کو جی نال گھن گیا اکی سو نال رکھ میں جو تھے جی حل بہندا رہیا کھیتی باڑی کریندا رہیا راتی جناب بیالا کھو رات نہیں چل دے ہاں جی گادی تے باہے کی جناب ڈھولے مائیے گاندے آسی او کئی دفعہ اتفاق ہو ویندا وہ نیندر آ ویندی بندہ ڈھائے پاندا آج گادی تو وہ تو اٹھی باندے آسی باہر رال اس طریقے زندگی دا سفر آ گزر دا گزر دا گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سن انیس سو اکونجا چھ اس روڈ دے گزری گئی او جناب ہے لجسن سٹھ چھ

دے وچوں گزر گئی۔
شاعری جیویں آدھن جے خدا دا صلاحیت ہوندی ہے تے او تہاڈے اس حالات توں نظر تئیں آندا پئے کہ جیویں تہاڈی تعلیم ہی کون آئی تے اے خدا دا صلاحیت ہئی تے تہاڈی شاعری دی ابتدا کیویں تھئی ہے اس دے بارے کیویں بڑی اچھی گال ہے جی میں کچھ جی میں وہ پہلے عرض کر گیا کہ سن انیس سو ترونجا تریجی جماعت چوں چوتھی چ میں آیا نا پرانے اس دور دے شعراء کرام جیڑھے ہن انہاں دے کلام ݙوہڑے ماہیے انہاں نال میکوں بڑا یعنی لگاؤ ہائے لیکن۔ انہاں دے کن آئیں دی تے کتھوں دیاں او۔ ہک غلام غریب میں ݙٹھو ہے نائی جی ناں دا انہاں دا اس ویلے کلام ہک آئی جناب چراغ ملاحی ہک آئی جناب ویلا عظیم۔ کھوئیاں آلا ڈیرہ اسمعیل خان اور ہک ساڈے دلے والے دا شاعر محمد شریف جمٹ ہک جناب آلا ساڈے دلے والے دا شاعر اپنا محمد بشک لنگا ایہ مقامی ساڈے دلال دے شہر۔ ایہ انیس سو ترونجا توں پہلے دیاں یا بعد دیاں؟ پہلے دیاں دے ناں تے اس ویلے انہاں دا کلام کچھ مثال اسے طریقے نال دیاں ڈوجھے جس پہلے جڑے میں عرض کر دیاں انہاں شعراء کرام دا کلام او میں جناب یاد کر کے تے آپ گنگناں دا ہم جی لیکن یہ ایک مسئلہ میں نال رہے کہ میں کو خوشی دا کوئی انہاں دا گیت ڈوڑا وغیرہ قطعی طور تے پسند ہے من زندگی یاد نہیں میں کو خوشی دا یعنی کہیں دا شعر بھی لکھا ہوئے علمیہ جڑے ڈوڑے وغیرہ ہوں دے انہوں دے وہ بڑے آسانی نال یاد کر گیندا یہ بے درد ڈول آئی نہیں یہ فوق گانا ہے جی ڈکھیاں کو پن لا گال چا ربی دا یہ سان دا ترونجہ میں آپ گاندا ہوں یہ نہیں پتہ ہی دا خالق کون ہے تے اس طریقے جناب ہے او سلسلہ چلدا چلدا سن چھونجا دے وچ جس ویلے میں آیا نا جی تے میں کو اے پتہ لگ گیا میں الفاظاں نال یعنی کھیلدا تاں آیا ہوں نا جی کو اپنی ذاتی طور تے کاوش ہی میں نال نال شروع کر دیتی چھونجا وچ میں کو اے پتہ لگ گیا کہ ڈوڑھے دا اصل وزن کی ہے ادا یعنی کافیہ ردیف بحر ادا میں نے کوئی پتہ کون ہو اتنا ضرور پتہ ہو کہ ادا ایک وزن ہے ایک سانچہ ہے اے اس دے اندر اس حد تک تے بندہ راوے کنٹرول کرے تے ڈورا تیار ہو بندہ تے سن چھونجا اچ میں پہلا ڈوڑا لکھا کر ظلم دی بارش پیار اتے کیا ظالم خود گھبرائے ہر وار تلے سر خم رکھیا کیتی پوری اس منشائے ہائی آخری حسرت آواز آئی سن دلبر بے پرواہ توڑی ہن تے آ کے گل چلا بے واسطہ آخری ساہ تے او اتفاق دی قدرت جناب والا سن انیس سو تے بہتر اچ جناب ملاقات میری انہاں دی سن سو اکاٹھ اچ تھئی ظفر شاہ صاحب ظفر بکھر دے پرلے پاسے ہے جی بیٹ بوگا اس وقت دے او سرائیکی دے خوب صورت شاعر ہن۔ او اتفاق نال میکوں دریا خان میرے نال ہک دوست آ غلام قاسم میانڑاں پٹواری دلہ لے لگا۔ اساں ایویں دریا خان گئے سے ساکوں پتہ لگا کہ جناب شاہ صاحب ایتھے ہوٹل تے بیٹھے ہوئے ہن۔

اتے تشریف گھندا ہے میڈے کول میڈی ملاقات بھی انہاں نال اکاٹ ہی تھئی اسی تو پہلے جیڑا کلام اکاٹ تک میں لکھدا آیا نا جی میں کو دے کو کافی رضی بہران دا کوئی پتہ کونا او پھر رات آ کے میرے کول ٹھہرے جناب اللہ انہاں نو جنت فردوس عطا فرماوے تے انہاں جناب میں انہاں کو ڈوڑے سن وائے تے انہاں میں کو آکھا بتائے استاد کون میں کہ استاد کون

اور بحر دی خصوصی طور تے خاص طور تے او کیفیت یہ ہونی چاہیے جس طریقے پانی ایک نالی چ گزر رہی جی ہاں۔ خوہ ہوں ہیں نا سویرے تے ادو تے ایک کھ بھی ڈھابے حالانکہ کھ دا کوئی وزن نہیں جی ہاں۔ لیکن پانی کو محسوس تھی کہ میرے تے کوئی شے آ کے ڈھٹی ہے جی ہاں۔ لہذا بحر تھاڈی جیڑھی اے اس ترتیب دی اس روانی دی ہووے کہ اندر ہک حرف دی کمی بیشی وی جیڑھی اے وزن دے وچ نہ آوے او جی اس دے علاوہ کچھ نئیں بس اتنا کافی اے تے انشاءاللہ اللہ تعالی اک مدد کرے سی لیکن ہک ماں نال وعدہ کر ماں آکھیا جی فرماؤ میں تھوڑا اتھوں گل کوں لمبا کر ݙتا ہے۔

حیدر بلوچ صاحبان او کردین ضمیر ناں دا بندہ روشن ضمیر ڈسٹرکٹ میاں والی سارے سے ضلع میاں والی وہاں بچرا نہ انہاں دا تعلق ہے او اس دے جناب اعلی ضلع میاں والی دے اپنا نام نگار تو انہاں آ کے میرا انٹرویو کیتا سن انیس سو بہتر پہلا پہلا جی تو انہوں میرے تے سوال کر دے بھائی تھوڑا استاد میں کہ جی ظفر شاہ ظفر وہ بہتر ہی جناب والا شاہ صاحب اتفاق نال جناب اسے لے اتھے آئے نا تے انہاں وہ رسالہ چاہے ہوئے ہوئے انہاں انہاں کہ تو میں نال زیادتی کی تھی میں تو دیکھ کوں بھائی آکھا ہے تو میں لہت کی تھا میں کہ جو گزارش ہے کہ جناب علی مرتضی شعر خدا دا فرمان ہے کہ ہک لفظ وی اگر کوئی تھاکوں ڈساوے نا او استاد دا درجہ رکھدا ہے ہن تساں فرماؤ کہ جناب علی مرتضی شعر خدا دے فرمان کوں میں اگے رکھاں یا جناب دے فرمان کوں لہذا میڈے واسطے لازم آ کہ میں جناب کوں استاد آکھاں۔ تے بس اسے طریقے پھر اسے تاں شاید۔ عطاء اللہ عیسی خیلوی تہاکوں بڑا گایا جی انہاں دی پہلی ملاقات تہاڈے نال کیویں تھئی ہے تے کتھاں تھئی ہے؟ عطاء اللہ خان دے والد محترم سن انیس سو تریہٹھ اچ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سرگودھا ڈویژن، بھلوال ہی اس ویلے اس وچ شامل آئی اس دے انچارج آن اتفاق نال اسا میاں علی ویندے اسا ضلع جو میاں علی اس کو دلال دی کوئی نہ آنی دا بساں لے دے لائے ونجے سر کو ملتان دی جاؤ سرے دو بساں چل دیاں دو ملتان ہوں ایک بکھر دی چھو میاں والی دو ملتان ہوں آن دیاں ایک دے میاں والی ایک میاں علی والا واپس ملتان لگی ویندی او ساگو چڑھیں دے نان چھوٹی سواری او حال چال مچی نہ جی یہ ہن غلہ منڈی ہے جناب بیلا اوتھے تے اس ویلے اس ویلے پپا لا لگا ہویا ہن اس جگہ تے غلہ منڈی ہے تے ایتھے او بسا کھڑ دیا او کار انہاں دے کول آئی ٹویٹا کرولا او آئی نہ تے ہر حال چال مچی تے میں پوچھا بھائی کون ہے

تینوں اس معاملے وچ یعنی کے میڈے نال کم ہے؟ میں کہا جی یہ تو بساں جیڑی تھوڑی چل دی ہیں نا یہ سا کو لا سٹیں دے ایسا سا کو جا کو نہیں ایسا راتی دے میاں لی رول دے رہن دے ہیں نو جی جار والے والا چڑھ دے ہیں بساں تے تھوڑی ہیں تے گاڑ تے اس واسے جناب دے کوں کھول میں حاضر تھیاں کہ انہاں نو آکھو مہربانی کرو بھائی ساز کوں چھت تے بلہن چانا دلے آل تائیں شڑا بھی بنیے عظیم لوگ کو آن دے فیصلے ہی عظیم ہوں دے او بڑے شفیق والد دا ایک درجہ رکھ دے ہیں میرے سا اس مطابق جی انہوں جناب رجسٹر بانچہ کیتا

میں جناب اسے جس بساں دے چڑھیں دے نا انہاں میں کو فرانٹ سیٹ دیتی پاس جو فری آئی ملتان دا ہی میں دا اور جناب چڑھ کے کلینر تو میں پوچھا ماں کہ ظاہر بندہ کون ہے آدمی انہاں میں کو جسا کہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہے انچارج ہے میں کہتے انہاں دا کے نا ہے کہ انہاں دے نا ہے احمد خان نیازی میں کہتے انہاں دا گھر کی تھے اکیج گھر انہاں دا عیسیٰ خیل تھا میں کہا ٹھیک ہے راضی میں سوتوں میں کہا دیکھ سونا کتنی شفیق یعنی والد دی دا کردار ادا کیتا ہے خان صاحب جی۔ تے تو اے حق احسان کنجے لہے سے جی۔ بس ولے جناب میں انہاں تو یہ کلینڈر تو پوچھا میں کسی تے کڈن آندے انہاں کہے جی یہ ہفتے کو آندے کوئی اتوار دی سرکاری چھٹی وغیرہ نہیں ہے لیکن روٹین بار کے مہینے چ

اتوں ہک بس چلدی آئی جی حیات اللہ خان بس سروس بنوں میاں والی ٹو بنوں میں جیو سے چاڑی ہاں میں سخیل وائیں لتا پوچھدا پوچھاں تے انہاں دے گھر گیا میں دروازے دے دستک دیتی یہ عطا اللہ خان صاحب جناب اعلی کے وہ چھوٹی کھڑکی کھولی نہیں اس ویلے نہ پینٹ پائی ہوئی ٹھیک تے میں کو آکھ دین

میں آکھیا جی اللہ تہاکوں خیر نال آنے بس جڈاں تساں آکھسو میاں والی چوں اپنے اس تے وزٹ دی تے میں آ بڑساں کوئی مسئلہ کوئی نہیں آ ٹھیک ہے پس کنا کنا مل گیا کر رات تے رائے من تے چنگا ہوندا ہے ہن تساں تے تساں پیو پوتر ہو گئے میں آکھیا ٹھیک ہے جی وہ وال جناب ہے دا کوئی مہینہ پنجی ڈیڑے گزرے ہو سن جناب میں آکھیا سونا بان او ہائی ہوا چھان اعتبار انداز مطابق میں گیوں میں میاں اٹھ پتہ کیتا میں کہ خان صاحب بول رہا ہوں او میں کو نہ کہ انہاں نا آ منے میں کہ لا شک او اللہ کی دیا بڑی میں انہاں دے نال جناب پہلا کار تے بائے کی زغیر لگا گیا جی ہاں خان صاحب نو تر بعد میں ڈیتے ملاقات ہو گئی تھی بہرحال قصہ مختصر اس بعد خان صاحب بول رہا ہوں اپنے بابے جی دے نال آندے ہیں میرے چھوٹے بھائی ملک نیاز صاحب جڑے نے یہ لکھنے ہیں کہانیاں سلام عرض آداب عرض پت ایک اتھا تے لگے ویندا سے نا جی شکار تے یہ اپنا وقت گزارن واسطے یہ دوہیں تقریبا ہکی عمر دے ہو سن اسلام آرتے آداب آدے چھ او کہانیاں پڑھ دیاں۔ او کچا جا سادہ کوٹھا ہوں دا تے کچی جی بیٹھا کھوں دے۔ بڑی بڑی آلواریاں آنی کھڑکی جے دیاں سے جے دیاں۔ انہاں چھ سادہ گاندھ کھوں جے میں دے پیا ہوں دا۔ او کدائیں جناب۔ اوں کتاب ماں ورثالے پڑھدے پڑھدے نا کوئی میڈیاں کو کاپیاں انہاں دے ہتھیں آ گئیاں انہاں واسطے بھائی نیاز حسین نو آکھا بھائی میں کو کوئی کا رجسٹر بول دی دیکھو نا جی انہاں تو اندر دا انسان جیڑا نا جی اس ویلے تو ہی میرا خیال ہے کوئی اس پاس اتنا راغب ہے اس ٹائم جلے تھا کو ملے تھا آئے تے اس ٹائم وہ گلو کر کونن نہیں انہیں سنگیاں جباہ کے واجہ شاجہ چوری چوری پی تو سکھ دیاں

آکھے یہ گانے ماں کہ تو ویندے کدے پے ہو کہ کراچی ماں کہ کراچی تے ویندا تاں ہی نا ڈو ڈو لفظ دی تو کٹھے کی تو گانا بنا دی بس چپ کر گئے یہ اللہ کو دے حکم نال اپنے سفر دے روان ہوئے واپس آئے نا جی تو اس سو پہلے بھی خان صاحب آندے ہاں میرے کو کرام موٹر سائیکل پہ آوڑ دیاں یقین کرو جی

تاں رات دی ہک دا ٹائم آئی انہاں بوہے تے دستک ڈیتی میں جی اٹھی کہیں گرمیاں میں دروازہ کھولتا میں کیا چٹا جوڑا لگا ہزا کھل ہوتا ہے اس ویلے گائے کی جایا ہویا بالکل تے او جناب پہلا میری بانس میں پیندن اکھے باہر لانگا میں باہر آ گیا شری ہک ہوندا ہے تے ساڈے بوئے تے ہی بیٹھا تے اگوں تے منجیاں شنجیاں پیاں او میں ڈٹھا تے تل ودے ہوئے آرام کریں دے سازیں دے وغیر رہی دے اے آ کے دروازہ دے کھولا تے کہا با میں بائے تے انہاں جناب ہے میں نوادے اچھا انہاں تے اپنی کوئی قضائی آکھو

مینہ آلیاں تے وڈا دکھیا لا تھیندے اس دا ساجے تھا دے لوگ آ دیاں تے ڈاڑھے گاون آ دے آکے ٹیپ ریکارڈ سے لے ہوندے ہیں یعنی کیسٹ بھر دے تے ٹیپ تو اپنا ٹیپ تے ٹرانسفر کر کے تو بندہ کہ اپنا بھر گھندا ہے کیسٹ وغیرہ ہی او اس دے وچ اے لوک پاتے پتہ کین کون نہ شا کین کون ایہ گا آدن کو پٹھان تے وڈا کے دکھیے تے وڈا دکھی گاندے اچھا اس دے وچ بات جناب اے بھی میں کو لوک آدے ہیں کہ یار کوئی بے واس نہ دا شاعر ہے او یا کہ کو وڈیا کے دکھے دکھے ڈوڑیا کے پتہ نہیں لکھ دے میں دل چا کبھی بیا کو بے واس ہو سی کیوں میرے کو تے منگے کونی گدے کونی دل چ میں اے تاں یارہاں جولائی سن انیس سو اٹھتر اچ اے میکوں ڈکھدن لیٹر راول پنڈی چوں کہ آج رات دی ٹی وی دیکھے اس جناب بیلار اتے ساڑے فیصل ہوٹل آئی میں رات جناب ٹی وی تے گیا ہوں نا اتے بیٹھا ہوں دیکھا تے ایا پہلا دور انہاں گایا کر ظلم دی بارش پیار اتے گیا ظالم خود ہو اس تو بعد بات انہاں نالی تے گا دیتا

او ہائے جناب دے وے یار دیاں خبراں کون مینوں اے مجبوری سخیری صاحب دا ترائے ڈوڑے ہان جناب اعلی گلستان دے نام دے دو ڈوڑے ہان ہک ہک ڈوڑا ہائی ابراہیم غریب دے نام دا تے ݙوں گیت ہوون میݙے جی ݙوں کھلا کے ساݙی زندڑی نوں خوش وسیں نال شریک ہوندے او تاں ہر دم ہک نوں ہک جان جیڑھے مالک سچ اے جی ہک ہور جی آئی او میں تو جی حق وقت ماں کے بھائی تیرے گھر کون چور لاگے کی رولا کی

کہ بھائی توں توں آ گئے مارکیٹ تے میں ہاں تیرا راہ کار جو جیڑی کہ ہر بلا تے کو ربے تو تو میل کے گھن گئے تے میرے کو جو بھیرا پوچھے تے ول میرے کے پیسی تے اے اک پڑی میں گیا کہ اگر توں اس گل کو چنگا نہیں سمجھی دا جیڑی سزا دیونی میں کو دیے گھن میرا نکا بھیرا ہے میرا راز دار ہے

او یار لوک میں حیران ہاں شاعری جیڑی کریندے ہن او میں تو دا قائل نہ یار او کیوں اپنے آپ نو سزا دیندے تھوڑے اندر دا دل اگر رومن تے مجبور تھا کو نہیں کریندا تھوڑی اکھاں جو ہنجو کوڑیاں کیویں دھون آ دے بعد ہنجو تاں آندیاں پئیاں ہوندیاں این تاں نہ کریں نہ جی

او تلاشیاں کر کے آمنو چاہ کے گھن بندے۔
تھواری شاعری دے وچ زیادہ غم پایا ویندے جیں دی وجہ تھاکوں مصور غم وی آکھا ویندے ایں دی کیا وجہ جی؟ دیکھو جی
ہر شخص دنیا دا کوئی شخص بھی جو کچھ بھی ہو ہن شاعری دا حوال آندا پی اپنی شاعری دے اندر بیان کریندا بیٹھے نے جیڑھی کیفیت اس دے اندر دے انسان دی ہے اسے ہی باہر آ میری زندگی دے وچ چونکہ ماحول میرا میرے حالات واقعات او المیہ ہاں تو ہوں میں تو خوشی دے لالا وت گانے کی میرا پوت کیوں لکھی میرا وہ نہ الفاظ نہ ظاہر ہے جناب المیہ قسم دے الفاظ یامنے ہان قلم دی نوت شاعراں نال زیادہ تر ہوندا ہے کہ شاعراں کوں جڈاں کوئی ڈکھ ملدا ہے تے تاں او شاعر بنڑدے ہن یا کوئی عشق تھیندا ہے تے تاں شاعر بنڑدے ہن تساں کنا عشق کیتا ہے دیکھو جی پہلی گالھ تے ایہ وے کہ ساکوں پیدا کرن والا اللہ کریم خود عاشق ہے جی۔ اور جو مخلوق خدا میرے رب کریم نے جتنی جی بنائی ہے ہر شخص دا فطرتی عمل عشق وچوں گزرنا

کہ عشق تو بعد انہاں کو لگدا ہے کھلا تے سودے حال حال گھتی بدے ہن اے گال بالکل نہیں ہے بالکل نہیں ہے جی بس انہاں دے ایک رب کریم نے انہاں تو ایک ڈیوٹی گھنی ہوندی ہے ہر بچہ ماں دی گود وچ آونا لے ایک شخصیت کسے حوالے نال اچھا اچھا راہ ہی ہو سکدا ہے

عطاء اللہ خان دے گائے ہوئے ماجے گانے او گائے باقی اتفاق نال کہیں دے کول کوئی بھنا تھوٹا ڈوڑا آگے تو او گاں دے رہن تھوڑے علاقہ بڑا پسماندہ بھی ہے تے این دی محرومی دا تو ساں اپنے شاعری دے ویچ کیویں ذکر کیتا وے
بڑا اچھا سوال ہے کوئی کو شیر کہیں دا جی کہ زمانے سائیں شرافت دی زدا دے ٹکڑے کر چھوڑے زمانے سائیں شرافت دی زدا دے ٹکڑے کر چھوڑے جتھاں تھگڑی دسی دی ہے ادب دے نال چاہ گئے جناب ہوراں محرومیاں دے حوالے نال سوال کر ݙتا جی کہ

گھپ ڈسدن فریادیاں دے لب چپ ڈسدن جاں منصف دے دربار دے وچ زنجیر کو ڈیدھاں رو جی تک محرومیاں دا تعلق ہے نا جی ساڈا کتنا پسماندہ علاقہ ہے اس میں دیکھو جی پشتو ادب ہے سرکی اپنا پنجابی ادب ہے سندھی ادب ہے سرکی ادب ہے ساڈے بال جیڑھے ہن جناب او جمدن اگر وڈے شہر وچ کتھائیں کہیں دا بال جمے نا جی اس دا نام رکھن دے نال ڈی سی نال لکھا پیا ہوندا ہے ساڈا پتر جمے نا جی اس دے نال اگو چھیڑو لکھا پیا ہوندا ہے بکریاں چراوے محرومیاں دی کوئی حد ہوندی ہے نا جی ٹھیک ہے جی باقی تہندے جی کوئی ملازمت ہے کوئی اگے پیچھے او مینوں بعض انہاں گلاں تے بڑا افسوس آندا ہے کہ ساڈیاں اے ادبی جتنیاں تنظیماں ہن جناب اعلی ادب دی خدمت دی کر رہی ہن او قابل احترام ہن انہاں دا بڑا اے معاملے دے وچ کردار ہے اچھا ہے لیکن ایں دے نال نال انہاں کوں اے وی اس پاسے وی سوچنا چاہیدا ہے کہ اس علاقے دیاں جتنیاں محرومیاں ہن اے انہاں دے واسطے وی کوئی آواز اٹھاونڑی چاہیدی اے۔ اے نئیں اے کہ سوہنے خان گارڈ بھیجے سی مشاعرہ اٹینڈ کرے۔ ہن اشو ڈال فقیر اے۔ بھلے واسطے قابل احترام اے۔ میں سلام پیش کرے تھاں۔ عظیم انسان اے۔ اپنے علاقے دیاں محرومیاں دا خوب ذکر کریندے۔ خوب اپنے حقوق دا ذکر کریندے۔ تاں ساڈا واقعی پسماندہ علاقہ اے۔ ساڈے واسطے سانوں بہوں کچھ چاہیدا اے۔

کوں اتنیاں مراعات ساکوں وی ملنیاں چاہیدیاں ہن۔ سکول اے، کالج اے، روڈ اے وغیرہ وغیرہ بہوں کچھ چاہیدا ہے۔ ہن تساں ݙیکھو ساݙی اکثریت جیڑھی ہے ٻالاں دی یا تاں ٻکریاں چریندے ودے ہن یا ہل واہندے ودے ہن۔ میں آپ جو ہل ای واہندا رہیا، کھوہ واہندا رہیا، ٻکریاں چریندا رہیا۔ بہرحال جی۔ تساں ہݨ تک کتنے ݙوہڑے یا گیت لکھ چکے وے۔

استعمال کرو گے نا کاغذ اندر تے تے اگر جبر کرو تے فائدہ تے کوئی نہیں نا جی تو اتفاق نال دی کوئی چار غزلاں ہیں یہ ایک غزل نمونے دے واسطے تھوکو میں پیش کر دے سا دل جو ہے دل دے ہتھوں کئی وار کسنا پائے گیا دل جی ہوئی دل دے ہتھوں کئی وار کسنا پائے گیا ہر صبح زندگی منگی ہر شام رسنا پائے گیا اور تنہا ہوں دے پہنچ ویندے کہیں آبادی دے قریب تنہا ہوں دے پہنچ ویندی کہیں وادی دے قریب کہیں دے واداں تے سنجھیں رستاں تے رکنا پئے گیا اور بے بس کتھوں چاہ کے کتھاں تقدیر ساکوں چھوڑ گئی بے بس کتھوں چاہ کے کتھاں تقدیر ساکوں چھوڑ گئی یار دے گھر دا پتہ غیراں توں پچھنا پئے گئے ہاں تو مقصد ہی ہے دوچار تھوڑا سب تو مشہور جڑا گیت ہے وہ کیڑے تے سب تو مشہور ڈوڑا کیڑا تھوڑا جی جے تک جی مشہور گیت یا ڈوڑے دا تعلق ہے نا جی یہ تے میں آج تک نہ ہی انتخاب کیتا ہے سامین حضرات مگر کوئی میرا ڈوڑا یا گیت پسند ہے تاں میرا اللہ ہی جاندا جی لیکن میں کدا اس معاملے جی کوئی فیصلہ اپنی ذات نال نہیں کیتا کہ تیرے یہ ڈولا اچھا ہے اتیا یہ گیت اچھا ہے نہیں بالکل نہیں بس ساری عمر یا روندے روندے گزر گئی گزر دی ویندی ہے تے گزر دی راضی کوئی اپنا گیت جڑا سارے ناظرین کو سناونا چاہندے ہو ہاں اے ہک علیحدہ معاملہ ہے بھئی عزت پسند دا تعلق وغیرہ تے نہیں ہے لیکن اس دا جڑے گیت تھوڑی میں نظر کر دینا مشاعرے تو میں تقریبا تیرہ چودہ سال تو اٹینڈ نہیں نہ کرنا بالکل تے گیت گیت تو پہلے ایک میں ڈوڑا عرض کر دے سا کہ کہ حد پیار دی یہ تائیں ہوندی ہے حد جوان آدمی اپنے حوصلے قائم رکھے حد پیار دی یہ تائیں ہوندی ہے تیڈے نال وفا کر چھوڑی اور تیڈے ہر ایک ستم کو کرم سمجھ کے تیکوں ڈھول دعا کر چھوڑی او تیڈے ناں تے عزت وقار تے زندگی خوشی نال فدا کر چھوڑی ہک جھکن دا بے وس ول نہ آندا بھئی رسم ادا کر چھوڑی اور غم تیݙے سنبھلݨ نیم ہی ݙیندے ݙسا کیویں کراں غم تیݙے سنبھلݨ نیم ہی ݙیندے ݙسا کیویں کراں امتحان وچ پا ڈتئی امتحان وچ پا ڈتا ہے وی اپا کیویں کراں تے زخماں کوں میں رو رو تھپکیاں ڈیندا وداں دل دے زخماں کوں میں رو رو تھپکیاں ڈیندا وداں ہر زخم دے منہ کوں چم چم کے میں نت سیندا وداں زندگی ہک روگ بݨ ڳئی اے زندگی ہک روگ بݨ ڳئی اے نبھا کیویں کراں ہور غم تݙے سنبھلݨ نمیں ݙیندے ڈسا کیویں کراں اور جاں جگر تے ہتھ رکھینداں اکھیاں بک بک روندیاں جاں جگر تے ہتھ رکھینداں اکھیاں بک بک روندیاں پلکاں دے پردے وچ پلکاں دے پردے دے وچ ڈینہ رات لک لک روندیاں ہن پلکاں دے پردے دے وچ ݙینہہ رات اے لک لک روندیاں ہن ہنجھواں کوں روکݨ دا کوئی راہ ݙکھا کیویں کراں اور ہونٹ سی چھوڑے ہمی آہیں دا در کر بند ݙتا ہونٹ سی چھوڑے ہمی۔

لوک پڑھ گھندن میڈے چہرے توں غم دی داستاں لک نمی سگدی تیڈے بے وس ستم دی داستاں ہن تیڈے غم دی حفاظت دلربا کیویں کرے۔
مشاعرے دے حوالے نال تساں ذکر کیتے جے کہ مشاعرہ تساں پڑھنے چھوڑ ڈتے ہن تے اودی کیا وجہ جی؟
او گزارش ایوے جی۔ کہ جݙاں وی کتھائیں کوئی ادبی تقریب ہووے یا مشاعرہ ہوندے او کارڈ آ ویندے شہر کوں تساں او یا میں آں یا کوئی وی اس توں علاوہ چاہے او سال دو بعد تقریب ہوئی ہے چاہے چھ ماہ دو بعد ہوئی ہے اس توں ہٹ کے میں حیران ہاں کݙاہاں ساݙے کہیں ساݙی ادبی تنظیم نے انہاں دے سرپرست جڑے انہاں نے یا سادے جڑے شاعر حضرات آکھو چا جی جڑے بڑ بڑے رہن وہ کوئی اہتمام کی پی پائے ہوندے اس مشاعرے تو علاوہ کداں انہاں

جے بندے ساکوں سڈ کے سٹے تے استعمال کر کے بھکا ڈیندے اگے پیچھے تھا دے اساں موئے پے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں اساں جیندے پے اساں پے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں سارے بچے بیمار پے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں ایک کیسا یار ادب اے ہے نا کہ بڑا مقدس پیشہ ہے ادب ادب دے اندر میں حیران ہاں بھائی یہ ابن الوقت ہی ہے میں چھوڑ یار سونا

کوئی ایوارڈ تھواکوں اگر ملدا ہے تھواکوں تھوڑے گھر دیاں ضرورتاں تھوڑے بچاں دا وہ مستقبل پہ نہیں بنا سکدا چاہے وہ جیڈے مانگا تو وہ چھوڑ لہذا یہ ایک رسم رواج تے آ رہی اچھی گل ہے ایک حوصلہ افزائی اس دی ہو رہی ہے لیکن بنیادی طور تے

کناں دے بال ادھا ٹکر کھاندے تے ادھے شودے بکھے سام آئیندے ٹھیک ہے نا جناب دادا تے او کہ کان سی دا تمغہ یا ہی کوئی ایوارڈ میں بنیادی طور تے دے سخت خلاف ہاں بالکل سونے دا بنڑا ایوارڈ بھی ہوے میں کڈاہیں وی گھنن واسطے تیار نہ جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے تھل دھرتی کے معروف شاعر سونا خان بیوس انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بہت جلد نئے پروگرام میں تب تک کے لیے دیجیے اجازت اللہ